A hmasain i film zo tlangau ti nila ka lo lawm laih vek ka cheu. Zero to hero, Roll number nine tih zawh rual a present sir ti ri chuan ni tina an lo tih dan ang bawk in zam lo chu a hawi chhuah tir leh ta. A leng tin khum i aw mawi zet in a an sir dul kiar ling leng an chhawn zang vah mai chu maw tir nin har a va han ti tehlul em. Vawi khat a leng tin khum i tawlh tlu pawnfen darh. A han kaih thawh dawn laia a malpui vei lama khua vanga hmuh te kha awi thaw zam lo meuh pawh a zam khur der der tawh hi a ni ber mai. Chuti chuti taka a han vei mai chu a puak leh chauh hi a ni ta. Lunch break a midang zawng an awm loh lai chuan lehkhathawn pen rimtui hmang ngeia ziah hian a hrâwp âr thai ang maia chhe em em chu-- theihnghilh thakin a theih tawp a mawi a, a han ziah hnu pawh a phunghaw rawp thluk tawk hmang ngei chuan To my dear tirnin loh theih loh i sak ruang mawi beautiful over vanga kei zam lo a zam chhe em em thin si hian ka sak hming hnaisai lo zet. hawh ngatin zah theih loh ka rawn chhuah ve ta, ka in confess ve a nih chu aw ka va han duh ngawih ngawih che em tiin a han thai kual kawi ta vel a, mahse awi maw a tan vanpuia chim dawn ta a chuan ke te a leng tin khum ni ngei chuan a ti mual pho ta a sak hming pum pawh a suang tuah phal loh a ruk te a. Zirbuy a tih thin ngei chuan a crush Tluangte chu a la futer dawn chu class chhungah a chhiar tir ta mai a, zam lo a la in intirem fashion a a sak hming a thaih a thaih tel ve khang lan avang chuan tu ziah nge tih a chiang ropui si, khani zet kha chu. a hawi chhuak tawh lo hrim hrim high school an zo va mahni seh seh mualah an tih ni maw an kal darh zo ta zam lo a pawn lehkha zirchhun zawm ai chuan tiin zawl khawpui ah nge thiam thil dang hmanga eizunna dap a tul ta a dawr lian ve takah chuan a interview ve ta. Thingtlanga sei lian a ni bawk a, alu bag te mai mai zawng zam lo a la in a vawrh lawp lawp thei a, an chhawr nghal vat. An dawr kudam hnuai chu a luah ve nghal ta mai a, gas leh buhfai leh dal leh alu te tel pack khat chu a thla khat rilsun atan an pe a, a pawisa in sanga a hlawh ve dawn ta. A hlawh tur chu in la chhiar kawp thiam zet chuan a hman dan tur chu a han chhut zet zet a, sangthum a khawl thei dawn ta tlat mai. A leng tin khum hi chuan zan a kun ah a hruai tawh mah se, a tawn mang lal nu niin chawlh kar tin a hmu ziah. Phul hmun nuam em em ah te chuan an lo leng dun thin a, a chang leh chakai te, tumbu te an lo khurh dun thin bawk. Chuti reng reng chuan kum a liam ve ta, Krismas te a lo ni a, a hlawh a khawl hnem tawh bawk a, kha tawkin hlawh fa rawihna tur tia a pa a pek vang cheng sing hnih sanga nen meuh chuan an vang khua chu an khaw sumo chuan a pan khu luih luih ta mai, a leng tin khum i hmu a, i lak mawni a tum teh reng nen a chanchin a han hria chu, zero to hero a in chan. A leng tinkhum i a pian mawi em em chu sapho pawn an lo duh a nia nge lawng lian em em panama cruise ah chuan a lo thawk chu niin a hlawh te chu maw an khaw middle school headmaster a inah tam zawk a lo-- Rilruk ve ngawih ngawih a hmangaih zir bawi bemthluk chu a fel ta phawt mai. Lunghnur zetin a ma zo ve ta a, a hna lam a pan leh ta mahse maw a tan kawl a ek tan dawn ta. A hnathawhna a an pi chuan. alo kaisan tir a motor motor khalh te alo thiam ve tawh nen licence te nena a han siam chawp nawk nawk chu sengkhat sanga a hlawh dawn ta reng mai ava han phur tawh teh reng e zam lo pawh a zam mai mai tawh bik lo an pi ber chuan thawk lama harsatna a neih deuh vangin dawrah a kal mumal thei tawh dawn lo a a tunu chuan nitin aia rawn awh dawn ta a. lo pui bawm a dawr danga a kal kuaih kualpui vel chu zam lo a tan chuan a hna a ni tawh mai kudam hnuai a luah pawh a hma ai chuan hma a sawn ve ta deuh a kudam hnuai a luah pawh a phak ang tawk in a chei ve zel a khum fitli fit ruk a hnung-- Thla hnum tle tlarh mai chu a hung ve ta ran mai. Thutthleng sei pakhat leh dawhkan thing phel a khenkhawm chu a awm ve ran a. Mahse carpet a la phah loh avangin thli a thawt chang chuan a vawt duh khawp mai. A pi tunu a pi thar lo ni ta nen chuan an in rual tawk vel viau a. Mahse maw a mitah pawh a en ngam ngai lo a nih chu. A leng tinkhum zirbui mai mai chu a pi thar lakah chuan a te rawih rawih mai hian a hria. A pi thar lah chu nuih a duh em em a, a hlim reng mai hian a hriat a, an pitu chauh an ni tawh a. Awmpui dang pakhat mah an nei lo a ni. Chutia nitina in hmu a, a kawi kip a in zui ta reng chu an in nel ve tawh em em a. A pi thar chuan ngaihzawng a nei em tih hi a zawt leh zeuh zeuh thin. Zamlo a chuan lai zet hian a lo riat nawi vel ta mai mai thin a. October thla a lo ni leh tawh. Sunday chhun a ni a, zam lo chuan a dawhkan te reuh te ah chuan local leh arsa chu a in chhawp ve ta ran mai. Sih sanga hla tawn mangla si chu a ufer kudam atang chuan lak thlak pah chuan a han play a, a crush kum hlun ngaihtuah chung chuan a lo in ngaihtuah tui pur tawh. Chutih lai tak chuan kawngka chu a rawn kick ta der der mai a. A thenawmpa vaipa a cut denpui thin ni turah a ngai mai rui tak chung chuan a va hawng a, mahse rin loh tak mai hian a pi thar lal hmel tha i ngei mai chu. Kawngka biangah chuan a lo awm ta. A zu leh sa chu a va dah tha sawk sawk a, a va hawng ta. Rum zet hian lo melh pah chuan ka chalah tak mai min kharchilh alawm tih pah chuan a pi thar kim kim i chuan a ma chal chu a lo tuai vut vut mai a luh pah chuan ka lo leng dawn in ina awm ka ding len na tur ka hre lo a tih a ti pah mawlh mawlh a a thutthleng ah thu ta lo chuan a ma khum ah chuan a thu zui hmak zam lo lah a thaw huai bedsheet leh zai thar a lo phah hman chiah chiah chu lo ni in-- Kimkimi chuan hna len vat vat chung chuan, Zuiin a ni maw? a lo ti a. Zamloa chuan, Um, tih ringawtin a lo chhang a. Phawrh la, tiin Kimkimi chuan a lo ti nui sei a. A han phawrh chu, Kimkimi chuan, Tiang zu te hi i in na lo, a tha lo lutuk tih pah chuan scooty chabi chu a han pe thuai a. Seat hnuaia mi kha han la rawh khai. a ti sap a, Zamloa pawh rang fahran hian a kal zui a, a sit hnuai a han hawng chu a tum loh deuh mai hian Stecky a lo awm a, a sehmeh a pawl neuh neuh chip chho nen chuan a la ta. A let leh lamah chuan Kimkimi chu ngaihtuah zui ta nuah nuah a, a pi chu a lo ni lo se a star zui tur hi a lo ni a a start tur zia te a han ngaihtuah chhuak a a sak ruang thleng thleng chuan a ngaihtuah thleng ta a lei ro hlu chu a rawn dak chhuak dawn ti tih ta mai a insum vatin a lut ta a he khai a pi thar la si anga hmeltha zonu ang lo tak a mawng bawr chhing bah mai chu ama khumah ngei chuan a mal te. Lang haih khawp hian a lo bawk chu lo niin a thisen chu a so bulh bulh hian a hria. Zam lo meuh pawh a zam khur leh ta. Theih tawp chhuahin a han insum a, a thil lah chu a thingpui in no call vel ta mai mai a. Kim Kimi chuan zam lova a melh leh zeuh zeuh thin. A han thut that pah chuan a pawnfen rawn ven khup chung hret a, a chhing chu a han keu zau leh thin a, zam lo a chil lem khulh a han hmuh chuan a ruk teh chuan a nui suk a, chutah Kimkimi chuan zam lo min i tem ni a ti ta mai a, zam lo a hawi hai tak chu zam lo a lah chuan chil lem khulh in ti maw a lo ti thuai a, Kimkimi chuan. Zawi thawp sat chung chuan, Sawi mai rawh, a ti vat a, Zamloa pawh lu bu nghat pah chuan, Aw, a ti hniam ta ruih mai a. Chulai boruak vel chu Zamlo chuan sa a ti tak zet. Cooker chu ni se, a lu a pawk chhuak nawlh khawpin a phit dawn hian a inhre hial a ni. Zamlo a kut chu a la a, a mal chu a khawih tir ta a, kim kim i Thu thu chuan a awm hi a ni deuh ber mai. Kimkimi hi a chak thar thut a, Zamlo hian a chak a chakna zawng zawng a hlauh vek em ni? Chutah le Kimkimi chuan a hmui pawi sawi lo zet chuan a fawp ta a, a han chawl det a, Zamlo a, nang ka duhna che hi a rei tawh. Ka pi damsam loh, ka chhawkna chhan pawh hi nangmah vang a ni asin. I hre lo em ni? Tinge min hel tlat zel a, min en pawh min en that duh ngai lo, engvangin nge? tiin zawt a zam lo a, a hamhaih hle mai. Mahse, zu hnathawh avang ni maw? A zam lo ve deuh tlat tawh. Kimkim, i ruih vang a nih hi, i muhil det la, ka thlah haw ang che a ti vat a. Mahse Kimkim i la chuan a rawn kuah ta mai. I duh zawng ka ni lo a mi, a la rawn ti ta deuh deuh. Chutah zet zawng zam lo ah a insum thei tawh bik lo. Chuta tang chuan in ngaizawng niin an che sual chhoh dun ta zeuh zeuh mai a. Krismasa dawr khar vek an ni thin avangin. Haw leh ngei pawh a tum, mahse ka rei maw, Somosit a fool huana tur reng a nei ta lo. Mahse, chumi ni chuan Kimkimi chuan an inah a ko a, a tunu nena an chungchang engmah a la hre ve lo nen, Zamlo chu fel a tih em avang chuan an dawr bungraw phurna pick up hlui ve tawh. Mahse, la chak la chak tha em em mai chu Zamlo chu a pe ta a, Zamlo-a chuan motor a khalh haw ta. lawm tak chung chuan kum tawpnia a motor chu a hawn ve ta a a han leng chhuak ve ta chu a crush kum hlum te in chu an lo sa thar vuk mai a chutah a crush em em nen chuan an in tawk hlawl mai a crush nu ngei mai chuan a la rawn hmusit thiam nasa hle mai Mizoram hi engtik nge i kalpelh ve ang. I khawpui hmuh chhun lah Aizawl a ni a tih vel chuan awmze nei tak hian a rawn fiam a. Mahse, naute pakhat hi Zirinu ngei chuan a rawn pawm a, Bawihi, i fanu hi hnute pek a ngai a rawn ti ta mai. Makti tak hian Zamlo chuan, E, pasal i lo nei reng i law? a ti vat a. Ziri pawh chuan, Aw, nei tawh e, a ti mai a, an inkalsan ta a. Mahse, tlai chu ei lai chuan zam lo a u chuan a han zawt chiang chu. A lawmthawhna ah customer hnen atang a lo in thu an lo hriat dan in a lo in zawrh thin avang in an ban a ni a. Kha a rai zui bawk si a, khitik hian naute khian pa tih a koh tur pawh a nei lo. A awm Phah ta a nih khi a lo ti ta mai a, Zamlo chuan a che lawih hian a inhria, A crush kum hlun chu a inzuar thin maw? A rai a, Naute pa a hre lo va maw? A fanu in pa a nei lo va maw? tiin a chawih lai pawh ei zui ta lem lo chuan a tho ta nulh mai a. Heti lai vek hian zari pawn zam lo a chanchin lo hre ve leh a, an inthawm thatna a sum a thawh chhuah te, pick up a rawn khalh haw tih te, a u fehna bike tur a lei sak tih te a hre leh ta chu zari pawh chu zam lo a lo puitlin zia leh a hmuh chhit phak a nih loh zia chu a inhre chhuak a, a ruk tak chuan a insit ve ta hle mai. a pick up hawn thar an pi te ta hlui ngei mai chu a thar lawm hian a lawm chu lo niin a thlen hlim a kum hlui thlah zanah tia a han sawi tawh avanga zam lo a nu ina a lo vulh ve hram hram boiler chu zingah a thau lian ber mai chu an rek chhuak ta a sawhchhiar ah an siam a. chutah a la mawm em em zui purun sen leh hmarcha te an han tel a hmarcha hmui chawh pawlh chi leh a zin a thlak deuh hluah ngei mai chu thingpui bawng te pawlh ve ngei mahse bawng bawng zun ang zet nen dul hmul khat phuar khawp chuan an han ei ta a lawm mawle. Zanlai len khawmnaah an han tel ve a, a thian kawm bik tlantia leh ramrama te nen chuan an zu in duh chhuan lam mai mai chuan a khaw hma chu an han rut ta a, arvi lamah a pen zeuh na thin stack chu a han phawrh leh ta a, a thiante chuan an ngaisang tak zet. An thlawn hiam hiam hi a ni deuh ber tawh. Zam lo van, Aizawl lamah a thawh tir a, a guitar lei nen chuan an school luhna ṭhin kutah chuan hmeichhe min an zai ho ta hi a lo ni a. Suihlung lawmin helten min lo nghak che. Senlai nau iangin nui dunin maw a han ti rai rai mai chu. An han sa zo zam lo a hla, thul khung tawn mang la si an han sa leh ngat a. An awmna school tlang ep chiah hi Ziri te in an ni a, an zai thawm chu a lo hre vek. Ziri lah nula tak tak hmaa naupawm a ni a, chutia a hmelhriate zai thawm a han hria chu. a tel ve chak ta em em mai a, zam lo a a tel ve ang tih reng a ngaihtuah pha lo. Midang panga vel insawmin an kal ve ta. A hmun an va thlin lai tak chuan an thian thum la phuah zirin zam lo a a hnawl vang a lo piang chhuak ta chu an lo sa hi a lo ni a. Tlei tih ri lung mawl dawn tuai an kha nem dawn lo hmangaihtu a haider a kei val min hnawl maw? Tuar thiam dan ka zir na nge tiin an lo tui em em mai hi a lo ni a. An zu pai lah um hnih dang an la nei a. An meichhem lah chu arsa hi an lo hem pah chu lo niin an piah an piah thlakna hnu chu an piai thlakna hnu chu a lo pawr fur tawh mai a. Chutia zawmtu an han neih takah chuan hla dang an sa zo ta a, zira chuan mei eng hnuaiah chuan zam lo chu a han en thin. A hmu tha thar em em mai a, ngo ni miah si loh hian a vun nalh ru tlat leh a hmel pa ru tlat chu a vei thar ta riau mai. Kha maw, Nulat laia nutlawi a nih theih ngat, zira chuan. A boruak ngam nasat em avangin Zamloa a va thuthnaih ta. Zamloa a ding hluai a, thusawi hmak pah chuan a thutna atang chuan a thusawn ta nghal a, mahse zir lah zam mai mai a tum lo. A nui hul hak a, an pahnih awmdan chu inngaizawng ti tau hi a nang ber tawh mai. Zam lo a tawn thar di chungchang hre hek lo, chumi zan chu an pahnih inkarah insawi rem zan ni se tiin an thian tel ah chu awmze nei tak tak hian an lo insignal kual vel hi lo niin tirhfal dun dan an zawng ta ruai mai a, an hre ta ngei mai. Tlante chuan chips leh zial a zawh thu a sawi a, a rui tawh si a, scooty a khalh thei tawh lo thu a sawi vat a. Jam lo a lah chuan engmah hrethiam hek lo a lo tlawm ngai thuai a, kal a tum ta a. Scooty an han start chiah chu ziri thiannu chuan ka lo kal ve a ti a, mahse ziri zawk chu a chuang daih an inphur liam ta a. Ziri lah chuan aw ti danglam deuh hian. Intur lei ve intur lei lei ve ila tiin a han sawi a, khawhmawr fal ve taka an khawzu zuar changkang ber pu glass uma tia a hming an la thin chu chu in nge ah chuan an kal ta a, an thlenga an han hawi chu zari alo ni e. Feli emaw ka ti che lawm a han ti a, engmah sawi lo chuan an neih chhun blenders leh beer case thum chu leiin an let leh vang vang a. Kal lama an tawng duh teh reng nen Zamloa a ngawi ta tlat mai. Zirila chuan remchang a la thiam ngang mai. Zamloa kekawr chu a zen ta mai a, Zamloa a phu zawk a, an tlu teuh ther ther hle mai. Zamloa thisen lum a kai tho ta tlat. An school chu an kalna lo lam atang chuan huan an tih lam atang chuan an lehluh pui ta daih mai a. An classroom ni thin bulah. hmunphiah eng ilo an dahna ah chuan an va in chibai ta nawk nawk a an zo vat a an thiante bul lamah chuan an kal ta a an va tlen chuan an in rem tih hriat fahran a an han thu dun nghal chat chu. Feli leh Ramrama pawh chuan an nuih sai a, hemi zan pawh hian Feli leh Rama te pawh hian an inkarah remna thutung an lo in sign ve chiah a, Ramrama hian a patea a fel em em chu a lo bia chu lo niin, mahse ti nge maw Ramrama chuan Roberta chu a tuai a tuai a ti leh thin. Hna lam hawia a lo um zui thin. Zamloa pawh a hna lam a kal leh ta. Ziri pawn an khawdai a lo tlah tlap. Fanu nei tawh nen. Mahse maw ei in luah a han thleng. Eirong lo bawl suah suah tu a pi ni bawk lal hmelchhai ngei chuan a lo kuah chat. Ka ngai tawh lutuk che tih pah chuan a kiss zauh a. Zam lo chu inthiam loh na in a khat ta, duh a tlan ngei a ngai dawn. Mahse engmah a sawi chhuak ta lem lo. Mahse January a zo a, a pilal hmelthai ngei chu a rai a nih chu. Zam lo a rilru a buai, Kemkimipi ina a lo hriat chuan an pahnih in a ko in a zilh dut ta zek mai a. An pi chuan tihian a rawn ti ta. Sawnpa i nih ai chuan in ruang che u, Janina in khaw lamah hruai la, a rang lamin palai rawn tir nghal ang che, a ti ta mai a. Zam lova lungphu a rang na ngiang mai, mahse a thaw a veng. A va han tal buai tak em! A tawpa tawpah chuan rilru a siam fel ta. Ka fa ni lo, Chawilen ai chuan ka fa ni ngei tur chu ka chawi lian zawk tur a ni, tiin thuthlukna a siam ta a. An khaw lam chu Kimkimi scooty ngei chuan khawvawt karah an pan dun ta vang vang a. Kawng lakah chuan Kimkimi hnenah ziri chungchanga a insawi fiah dan tur te, Kimkimi chungchanga a chhungte hnena a sawi dan tur te a ngaihtuah a. Chutiang ngaihtuah deuh reng chung chuan Kim Kimi biakna chhang pah reng chung chuan a tlan ta reng mai a, Helai boruak chu sawi fel vek lo mai ang aw, a chhungte nen engtin tin emaw an inbia a, engtin nge boruak a awm zui zel chu kan ngaihtuah thiam vek awm e. A tu khua a lo var a, thlante a rawn lang. Zamlo chu a koh hrang a, Aizawla i kaltu khan Ziri leh an mikual pa pakhatin an pahnihin an lo inruh chu a lo niin Zamlo a va han lawm teh reng em! Ee, tawp ta hle, tawp ta der mai, ka tum loh deuhin ka chan loh khan a rawn tawp ta, ka lawm hle mai, aah, thiamlo chung chunga ka thuchhiar te min lo ngaihthlak thin avangin.